Nying mar Tony no nying mane ochaka kane onyuola Tanzania. Kamano. Nachako thum ka an gi higni prariyo gachiel. To gima no inspire ne en eh, ne wadhi go disco kamoro miluongo ni Amagoro. Ema nanene jo angla ka koro angla moingo disco, ji mielo angla moingo disco. Then ayudo ka jako wadwa bende onohero angala nikech ne nitie kama nego e Kisumu ka ni Sanganyinga, ng'e Sanganyinga? Mm. E Kondele ka. Koro jak ne dhiga kuro, koro embe ne en go angala ne mondo Bungoma kucho niluongo ni African Bulls. Nying mar African Bulls ane mana miyo band mar Jack ne ikoro ne wa akete ni Anton and brother. That one was the meaning of African Bulls. Kae to en nohero Angola to an ne pod ok ahero Angola. And then later on kane aseneno gima Angola ne timo notimonwa gi disco. Then uh, nan gi feeling nikech nan DJ to na arap seriously. So Kane aloko gini koro awacho ni koro adwa were koro gi dholuo mondo ane ane kaka okelo. Kane achako wer to naneno ka dhano ni mor kabisa nikech ne giwinjo ka dwonda mit. Then koro achako achaka kamano adhi Tanzania yawo band kuro kaduogo koni. Nawinjo ka nakono ni to be a king is not easy. You must pass through so many things. nyithindo winjo luongo ni kingi onge kingi kanyo kaka kipenje ang'o ma nomiyo bedo kingi mm. wan wachako go angla ka chulo wa siling gi simundo ka getu wang'ado siling apar iwinjo siling achiel imiyi mar kong'o to simon mar soda to siling adek be imiyi mar pi iwinjo koro gigi jok ma noneno angla gin wan wan wang'ado gate nyaka siling apar osenge ka oanya Iwinjo kapod wa osito kalebe korka pod go panga moko ma gine minde ka cha. Mm. Wagocho kawuono chieng' mwiso mwiso. Uhanya. Iwinja. Koro bedo kingi ok yot. Giwache kuma gisekale ma gichopo e kingi. Giluwo kanye. Ang'o ma gineno in life? Wan waywa nyaka gogo. Wayudo kaka wachiemo. Iwinjo? So ohangla ok en tich mane yot mondo mi obed gima en no. An adhi kode nyaka kama iluongo ni Lolwe, ng'e Lolwe? Sengla ang'eyo, Mhm. Kandege, Kandege. eh, Takawiri, Sela, Nyakwere, eh, Kewa, Remba, Ringiti oh, namni nam ka onge kama ipokadhe gi thum e namna wuothe te matieko nyaka mageta gere kuyo duto nyaka migingo te Koro joma luongore ni kingi moyudo ka thong osechiek e kor ndara. Mago we mondi. Girit time. Eh, giwach kaka ne gichako. Gigol history. Eh, history. Okay. Eh, an ohangla na yawo kawuono nomiya dhiang' achiel mar nyundo. Auso elfu aboro. Hmm. Akawo elfu ariyo amiyo baba elfu mama elfu adong' elfu auchiel. Ano yowuoyi ang'wen gi nyiri ariyo adhi Tanzania ka nyaminwa kurwe manene koro nyaminwa norwaka nyaminwa maduong' ma achako gotho me dalane nang'ado wiye siling' apar na yolo siling alfu achiel mia ang'wen adhi ang'ado go barua permit manyisa ni I'm allowed to perform in Tanzania. Iluongo ni uh, uh, barua ya kitamaduni. Kawuok kanyo tabiro Kanera Bunda ka Ano ching na gojo. Awer to onge microphone. Awer wer mana gi dhowa. Oh. Waolo. Awer to waolo. Kajoma joma. Eh to kamoro mane wagoche koro ka jomo bonda ne nitiere nera otera e skul. Mm. Wagocho gi ancha. Ok stima taya moro. Oh, me ikode kode. Ang'eyo. Koro wapango bunde to nyiri miel to ing'e ni skul ma kocha ka gin skunde ma ma parade ni e diere kata sikul orworo kama koro korido ni kae mana chung' to awirto jogi olo awirto jogi olo to ang'ado gate ka ji osedonjo donjo to an adhi an e stage so amiel gi nyiri eh? achoko pesa koro kane agoche aduogo migori ka migori ka Naonge joroto. Adhi yo sori ka lumbu kucho jo. Ako tach kuro ndalo no we go lang minister. Agocho kamoro ni kasiko mano mano gine ka. Mano sori ka lumbu ka. Wangado wangado get siling apar.

Eka wir gi betri mar gari. Oh. Stima ne onge. Stima ne oh, nitie to koro aonge masin mar stima. Okay. Ebo mi atiyo gi man med. Oh. Iwinjo. Eh. Koro ichuoye betri. Mm. To to miwak betri mar gari. Eh. Koro kachopo sori ka. Mm. Adhi kamoro ni korga okworo ana abunga. Adhi goje lendu wuongi. Tema inyisa ni kijana moro nitie ka mago orutu mano nyi papa jae. Okay. Kure makawo nyi Mm. kuro chako gono orutu. Okay. Nyi nowuok e bandna. Oh, in emi mentor nyi papa. Mano owuok e bandna. Okay. Ka Daudi cha, Daudi be Yeah, nowuok Daudi. ira. No, no, no, Daudi en watna.

En Onyango Papa J. Lady Moreno. Onyanga Limo. Odongo Mayaka. Mago jo mowuok e lweta te. Iwinjo. Oduro Dhialo noyudo ka bende ne go thum to ne pok otegno. Makawe madhi kode nyaka Usenge. Nwadak kode Usenge. Kura kone ni bwana in koche bacha ana go chebani onyanga lemo ne oduoro dhi alogiro we gine ka mondo mi koro ne gibira kane onga onyanga lemo ne jago bul gin gi boss mago ne keyboard no ne gin joga mago bul jadi ji ariyo koro kane gidong' asego ka to giyudo ka gocho migori texas kaeto ne achaka dhi gocho alfrus konyonyi koro kanyo ero Ema giwacho ne bwana, wamede wamoko to ne wawinjo ni johangla moro ni koni, koro gibiro ira. Koro wachako timore ng'anyo, gichako gocho koda. Koro wagocho gocha kodgi ka, wagocho gocha kodgi ka, wachandore achanda kodgi. Wadhi mwa wadhi nyaka yo yo ginene. yo yo magreta kocha mwawuok kanyo mwadhi eh, god kachola god kachola ka nan gi nyiri mane miel to ndalono bende rech moro ne nitiere iluongo ni boda ni boda boda tho siling mia aboro kilo koro jo angla gi kane wagocho kato pesa ok oyudore maber koro wamoko ka Yohana kana oringo dhi odhi ywan nam rawo tuomo gi kuro rawo yie olwar ma rawo tuomo yie gichak giringo giduogo ira giweya gi nyara ma nyati ma nyadundu miluongo ni pepe ni koro adhi aywa gogo ta kendo to wachamo rech nyiga gi be moko dhi tedo moro nodhi tedo to duogo nyacho mako achaka uso betri mag mtoka thiedhogo Iwinjo? Nikech ne en nyathina koro awacho ni koro ok dariembe aus betri nikech kotho kata an ema dong' gi wach. Auso betri athiedhe koro achako ng'wech kode kendo. Bas. Koro ka wuok ng'wech ma koro aringo Kitale wuok Kitale adhi Nairobi. Koro kachopo kama iluongo ni Adandora phase 4 To luonga e club miluongo ni meeting point. Meeting point ka koro meda chupa koro ikwano na siling abich. Siling abich ni an ema nagolo wach mag eh, kwano chupa e thum as in general nikech eh, nokwala manaja kwano chupa to kawo weita to olo olo pi e chupni ka to umo umo to ng'isa ni neno magi crate modong' kare mago doseus te crate karibu piero abich koro ka nafwenyo to koro manaja ni winjo koro from today henceforth iyuto ok iyuto ma e pesa madwaro Koro aduoko thumbe duto te jothum ne kwano chupni ane mana golo jothum mag ma Kenya ka kwano chupa ne gikwano chupa te nyaka dola ne kwano chupa nyaka nyaka nyaka ng'ane nyaluo jamang'anda nyaka oginga wuda wasi winjo nyaka chira mogi ne kwano chupa Koro ka segocho ka dandola koro ochak chula siling dandola ni chula siling elfu adi ni chula siling elfu apar koro kata yudo mang'eny ne mano mare kata yudo matin koro bang'e to adhi kamiluongo ni awendo awendo ni en ba omedo omedo en owadwa koro ndalono ema ne ber mar dancers nitie tinde onge ber dancers nikech If you are creative, you have to sing songs you have. Or express my dancing, no? Matiende ni in gi thumbe machiek omok inyal wero ne ji ma ma feel the music. That's why they put dancers. And that is a old fashion machon manose ndalo mane inene jomiel ne ndalo 1984 1985 emane ji wuoro ni eto magi nyiri mamiel manade ndalo sukus geri mago tinde noserumo

you convince them and dancing pattern for now with the uh, nyithindo ma wan go sani nitie gik mang'eny ma nyithindo somo kuom kuonde ma samoro udhi e family show thum ing'ene oriwoga ji inyalo bedo kata gi mari inyalo koro ka dansa koro kodwa danso gik ma magalagala ma koro odwa ndokore maricho odwa timo gigi e nyim e nyim nyawandi ni ya kaka tamaro kata ng'ama iluoro gigo Okwadagene dancing rach, obera bera. But the style of dancing also matter. Koro ka atieko kanyo koro abedo nan gi nyiri mane nan gi nyiri mamoko nagolo Uganda moko agolo Tanzania nan gi nyiri apar gauchiel dandora fesfono iluonga ni Isirini Kwesa Isirini Kwesa naloso pesa gi nyirigi ma before five minutes Imiel gi nyako dakika ariyo lakini kata nana kiwuoyo to sirire pesa koro imedo sama do chako sero cha ta chungo tho koro kan gi jia nyira nyiri apar ga uchi kon ochul prari ariyo este vera chiel to ro ver kama jaka kiji awuoge lo prabiriyo amedo gi pichula Iwinjo? So natimo ma kamano ka piny oru to nyirigi bende I make sure ni amiyogi accommodation ma gidakie. Aloso negi wigi, apidhogi kila kitu. Sani ma iyudo ka ng'ato dakie kure, nyathi moro kidwa kure, uh, nyathum kidwa maintain maber to nyaka ibed kode machiegni. Kata ka in gi family ne lakini koro sama un e tich to koro in mana kode ka. ok ni we polo dhi kucho ki otangni a a iwinjo koro mano omiyo asomo gik mang'eny e thum ka ma ka nawuok kanyo uh, awendo koro achaka abedo advance achako gocho e gesa koro an emachako go thum ohangla mine ni go e gesa to an emane chako go ohangla e gesa mawuok kanyo mabiro kama iluongo ni black africa mawuok kanyo mabiro kama iluongo ni mbotela to ndalono jodongo ema miel koro koduogo ka koro wagocho gi okati dola suga view ka iwinjo mago e joma wagochogo ka dola be pod nyathi matin kama pod ogone um, chiro mogigita iwinjo oh, Mane kaka nasewuotho gi thumni to thumni endi kane baba omiya dhiang' achiel na make sure nadwoko ne dhok piero abich gi diek piero ariyo gabich gi rombe piero ariyo gabich e siling' alufu aboro mane omiya cha I send back wealth mane omiya kadwoko ne goyo kamano ni baba nimiya dhiang' achiel to mako gi akelonu So jomago othum, gouru thum kung'iyo future maru. To bende jomago othum masani kijende masani ma wigi wil gi jodongo kaka wan ni an aneno kosegik kacha to osegik. Jaduong' nyaka iduog mana ire eka iyudo gweth kendo eka iyudo puonj. Nikech onge odiochieng' mibiro wacho niya ni in ibiro lowo wuoru iloye kiluwo kanye idwa dhi kure kata an maumbo to nyagiriyo ok anyal piemgo ndio gin jothumbe machon mane ochako thum lakini nogitimo thumno mong'ere ne ging'ere mana e gweng' to kijende masani giteme go thumbe manyalo puonjo ji Giteme go thum manyalo long, long last nyalo dak. Giteme loso thumbe ma ginyalo goyo kuonde machalo Murang'a, Meru, Kirinyaga, Kerugoya, mago kuonde ma nasegoche te. Central onge kata ema kata kata yendo ok nyal gocho Central. Kata ema ok nyal gocho Central. Be kuro ka gidhi to iwacho mang'ito ni nyadundo. Kata ok en to gin ging'e ng'a?

Agotho Msudan karibu higa mangima to narocho ne Sudanese nok gidwa kata nawuogi to gima giwinjo to onge mana kaka pangogi gi kaka timo gik so jende masani ginyalo gotho maber kabisa shida ni gin gi one system of style idwa yudo ni keyboard ng'ato keto keyboard ang'wen keyboard ang'wen gi Gima gigoyo onego bed ni en the same thing. Mane ma mineno ka hero mari nikech omari en ng'at achiel. Ogo solo to ogo rhythm to ogo bass. To keyboard mag jo angla moko gi oketo sani tiyudo ka ng'ani ng'ani go solo to ng'ani go rhythm to ng'ani go bass. To keyboard nigi gigi te ma king'ama onge go thum to ng'at achiel nyalo go gigi te. The combination of this thing ka en gimoro achiel. The music flow nikech nitie space. gap mar ng'ato wene ma lwedo wene wadgi to margi ni ok ene ka jasolo dwa go ma to jabesi be dwa donjo diere ka to jarhythm be dwa donjo ka koro en distortion is not music akia ni en wache marach I'm not against whatever they are doing or that style they have but style ma gin go no biro nego angla piyo kapo nono natho lakini kapok atho to ok gibi nege Iwinjo? E seche mineno ka seche moko eh, ineno ka ling' awe ga nyithindo oringo to kaneno ka jakongo moro dwa biro ni tagolo moro mondo mi aritende johangla ineno gino ginene koro gi sani king'iyo kaka kata kaka gigo thum gi category gi level ma gintie more or less the same ok gipogore mabor gichal achala mana machiegni machiegni machiegni nikech onge ng'ama go thum mawene wadgi space kiyudo ka Tony Ndiema wer tiwe ni ni ng'ane ni ni inda mawer to kiwinjo ka inda wer tiwe ni ema mawer you see koro dhieri ni to who is who The difference is very small. The gap is too small. So nego giber creative gi tim gik moko ma machiw gap ma ng'ato winjo ni mato pattern mar ng'ane. The same kaka neno kaka an kachako thum to kok iwinjo nanda tiwinjo kit duonda to kok iwinjo kit duonda tiwinjo kit keyboard ting'eno ni mano ng'ane mapango gino kama. Sotigigo thum ma en aena gima omakore ma kiwinjo mar inga tiwene mag ema kiwinjo ma jakadala giteme lokore kaka ineno sogo nolokore matin no sogo nodwa lal kamoro kanyo ni embe koro dwa go thumbe kijendegi follow your pattern then you manage it. That is the secret of music. Ok ni go thum ni kaka ngane go ni kaka kuru ne ngano ogo kolabu Diamond me wachicha gigo gi Koffi Olomide. Donge. Koro ambende kendo koro adwa chak adhi adhi manyo Koffi Olomide wadwa go kolabu. Ok donji that trend is different. So inda kadwa go kolabu maber to go kolabu gi jaduo wadgi kata gi ja Kikuyu kata gi Muluya iwinjo it goes well to kamukete cha koro let us assume ni ng'acha koro onge ng'ama nyicha gi gogo collabo cha koro dhi wer nade that is the question so collabo en ga mana hype ng'ato samoro ni piny to dwa nobed malo Timede piny. To koro oluo gi London. Ero idhi London to an samoro adhi China. To dwe moluo gi ne moluo ga London to in oluo gi China. Koro ji msungu dwa dhi neno ni to jok manogo gi chacha. Inyalo paro mfano mar dola nogocho gi gi bwana jiluongo ni ng'a? Bwana moro nitie kama ne dola ogochogo. iwero go adhiambo sianda koro adhiambo ni koro tinde dolo nyalo wero nikech ng'ama ne giwero gocha onge machiegni so what you, you do collabo ng'ima le ni this guy can be available anytime en ng'at ma nyalo bedo convinced mi dhi kode another show The meaning of collabo en risk bende. Seche mitimo collabo nyaka itang' ni to koro luongi, thum to emomiyo luongi. To ng'ato idwa yude kanye, samoro loso collabo rumo. Inje kuma wuoye. So collabo kata kigo to go gi ming'e ni ka ng'ani onge to this one can work with this. Or you have somebody who can do the same. mar kolapo cha mani go gi ng'acha minyalo tiyo go mane bandri ka Amen. This is a 50-50 thing. If you, if you do collabo, be very careful.